Majon Saga nyocha wawinjore gotila kaka nding'eni an aspirant somewhere ni Jumapil mwadhieni mano soto thim kired adek kawuono en soto otila mamae sane otila timo maber rito ji odhi koro dong' matin ok inyal namba manitie nya bas soni miyo uwinjo Winjo ni iko ni siasa director jothurwa nyocha chung' ka ma gir kako thim to nikech ing'e ni thim lene idhi ataro omoro ng'iyo koni jowi ni koni to kich ang'o gigi nyocho kecho jopiny nyocho chiemo akia ni tich ariyo kata tich adek Mano well and good. Aparo ni nyaka nyocha wachak higa, sani wan e dwe mar abiriyo. Dwe mar abiriyo ma wantie ni wan gi MP ma Mathare Adwa duogo wuoyo gi eh, spika marwa mowuoyo kelo no hunde. Wan kino donjo ne. Tuno biro yo kata social media kia. Wan e dwe mar abiriyo. Mubuge matiyo ma madhari miluogo ni Anton Oluoch. Anton Nopim Oluoch. Anton Oluoch. Ogunda wachonwa maber ni gima nyocha omi ji cha ni thin to Mubuge matiyo to pok oneno jogi from dwe mar achiel nyaka dwe mar abiriyo eto koro totiyo ne punda koso tiyo ne kupe otumo pacho wa message to Mr. Oluoch

kuom madhari tafadhali goluor wachoko oluor kodhi nodhi omak kunende to neno ka piny ler to wan wa joma nong'eyo mano kelo jako dano mabatini wan wapielo kata pielo ka mano wuod adhar emomi neno ka wan gi madhari osipton nikech jok manyuolo bende nyalo bedo gochre oluoch in many komachielo kawo ewi kadwaro alfred oralo Mondo onyuolnwa gi dhakoni. Jawa dhako tieko higa apar dhi dalagi to ichungi. Niti wuodi nyanga inindo kode na. Anda tieko. Imbiro kuom ng'ama iluongo ni Orengo. Orengo bedo bunde okona noromo chung president. Jothurwa joma ni kato hikgi tindo kidogo. Nitie higni ma nidwaro ni mondo dayo ni yawa oseti kawuono kothoe wamieli e thum dayo ni oseti wamieli e thum kata jaduong' ni oseti wamieli e thum an orengo nomora chon kaka paro sipika ta an e sikul towacho ni ang'o momiyo iluonga nolengo Okelo tabu e parliament. Otimbe kawuono wier cha. Oreko kawuono we thuolo wakwayi aparo to mondo Kenya odhi mbele. Nikech iromo gi dayo ma koro ne wanyalo gombo dwa mieli e tho. Oreko bed kando. Jothurwa wadhi e siasa matek. Siasa mwadhiye ni nyaka wang'e ni wan joka ng'ato a kanye. wan gi wuoyi miluongo ni Arap Sape Ruto. Ruto kuma oaye gi joluo gi kama okelowa mwagikie, ok wanyal pimo gi gima kijana mowuok ka ma jawan dam cha a wachona. Gimomiyo wan gi Kibaki mane kijana cha wacho. Kibaki ng'ama noneno tende ok Kikuyu. Odinga ma noneno tend Kibaki koe kodhi ome makarere. Kikuyu ok nyal yiero lida nyaka tho jothurwa. Nyithindo masani giudo dhi nyunguru e nam. Miyo kuseneno ka jowa madongo go osekono wande Ruto ber. Ang'o ma mono uwacho ni wabed gi pao na tunataka pao. Lazima tupate pao. Lazima tupate pao. Kati yo nabiro na ir eh, Sakaja nikech awinjo ka nyakwadayo bed pako rwade kata tunge onge kamano.
Rwade gugo. Nyakwadayo rwath mipako ok nyalo donjo Nairobi. Nairobi nigi kuonde to gi yawuoyi motene. An akia ka ka ang'o donjo Ruaraka nikech winjo dak oluongi ni oseruore e dho wad Ruaraka to oseruore mano ne dholuo. Koro gavana ma Nairobi jothurwa ka ne ng'ato tila mopako ni babu chabi madonje dalawa ka automatically wamiye to kotame kaka en baneno lal omiele thumo rengo timiel ka ji olengore ataro ni wewu babu dhi oyu wewu wamiele miele gi sakaja chieng' ma babu nok fweny kaka imiel nikech ing'e ni mielo thumo akamba tek malich seche moko itime kata ni wan wagi onge gi kamiluwo koro akwayo ni ba e sechegi nikech babu bende olal jothurwa sakaja thosa